Voilà, iwwert déi lescht 48 Stonnen hu mer hei zu Lëtzebuerg e Reen an e Nidderschlag erlieft, deen zu dramatesche Situatioune gefouert huet, Héichwaasser a Waasserstänn, déi ee souguer déi lescht 100 Joer net méi hei am Grand-Duché gesinn hat. Mir wore de Moie mat der Innenministesch a mat de Servicer och op den Terrain, fir éischt Ablécker iwwert d'Situatioun och ze kréien. D'Inneministesch wäert derno och méi op den Detail agoen. An ech wëll hir och direkt Merci soen, wéi ech gëschter d'Decisioun geholl hunn, dass eng Cellule de crise soll aberuff ginn, wou d'Situatioun nach net esou dramatesch war, mee et wichteg war, d'Koordinatioun och ze organiséieren an d'Inneministesch bereet war, direkt déi. Présidence och ze iwwerhuelen. D'Situatioun um Terrain ass eng dramatesch Situatioun. Op där enger Säit, an ech paken Holz un, hu mer keng Nouvellë kritt vu blesséierte Leit, keng Nouvellë kritt vu Leit, déi gestuerf wieren. Ech héieren, dass dat hei an der Nopeschregioun eng Situatioun ass, déi awer traitéit ass. An eis Gedanke ginn och un d'Affer, egal wou se wunnen, vun enger Catastrophe naturelle. Déi Leit, déi mer de Moie begéint hunn, mir hunn am Gronn ugefaangen, mir woren derno an der Fiels, mir woren zu Rouspother, mir woren zu Iechternach, huet ee festgestallt, dass d'Situatioun op där enger Plaz bal näischt war an op anere Plazen am Fong alles war. Alles, Keller, net alleng, Haiser, déi wierklech ënner Waasser stungen, Leit, déi alles verluer hunn, Leit, déi hir Souvenire verluer hunn, Leit, déi grousse materielle Schued erlieft hunn. An iwwerall huet een awer eng Solidaritéit gespuert, eng Solidaritéit tëschent den Noperen, Leit, déi eis zu Iechternach gesot hunn, Ech gi bei Frënn schlofen, ech gi bei Famill schlofen, ech gi bei meng Kanner schlofen. Gemengen, déi sech och organiséiert hunn. An ech wëll och de Gemengeresponsabelen, déi mer gesinn hunn, e grouse Merci soe fir déi direkt Reaktivitéit, déi se och haten, wéi zum Beispill zu Rouspert-ter, wou se am Bongert Installatiounen hunn, fir datt d'Leit och kënnen do schlofen, wa se net méi doheem kënne maachen, zu Iechternach, wou se sech och mat Hotellen organiséiert hunn a mat der Jugendherberg, datt och Lokalitéiten zur Verfügung sinn, fir datt d'Leit och et iwwer Nuechten kënne packen. Et. Et ass grousse Schued do. Ech denke wierklech un all déi Leit, déi esou vill verluer hunn, Materielles, Souveniren, Saachen, déi een net ersat kritt. Et gëtt dat Materiellt, wat ee kafe kann, an et gëtt dat, wat een net ersetze kann. An ech muss Iech soen, dass déi Leit, déi mer gesinn hunn, awer de Kapp net hänke gelooss hunn, d'Leit au contraire gesot hunn, 't ass mer näischt geschitt. Dat dote geet weider. Et gesäit een um Terrain am Moment, wéi wann d'Situatioun sech giff stabiliséieren. Ech sinn och ganz frou, dass den Héije Kommissär an och den Direkter vum CGDIS, den Här Schroeder, hei sinn, an Här Feller, fir derno eis den Topo ze maachen iwwert wéi et och weidergeet déi nächst Stonnen an déi nächst Deeg, nodeems, wéi gesot, d'Inneministesch eis och den Topo gemaach den vu säit gëschter an och bis elo dann och wäert kënnen hei relatéieren. Wéinst der Gravitéit vun der Situatioun hunn ech och de Moien decidéiert, e Regierungsrot haut den Owend anzebruffen, fir ze kucken, wéi een d'Urgence och kéint op dëser exzeptioneller Situatioun och exzeptionell Mesure fannen. Mir hunn als Regierungsrot an enger extraordinärer Sitzung, decidéiert, datt d'Evenementer vun de leschte Stonnen an Deeg als Catastrophe naturelle, also als Naturkatastroph ze erklären. Et ass en Declenchement, dee wichteg ass, fir aner verschidde Konditiounen och kënnen ze erfëllen. D'Regierung huet och elo just decidéiert, nodeems mer mat de verschiddene Ministeren an och mam Finanzminister gekuckt hunn, wéi mer kënnen och eng Enveloppe direkt deblockéieren, fir, déi Schied opzekommen, fir eben de Leit och eng esou direkt wéi méiglech Hëllef kënnen och unzebidden. An et ass eng Enveloppe vu 50 Milliounen Euro, déi deblockéiert ginn ass, fir elo och rapidement kënnen de Leit entgéintzekommen. Spezifesch justement, fir op déi Aiden zeréckzekommen, gëtt eng Aide fir Privatpersounen ënnert der Leedung vum Familljeministère, do wäert eben d'Regierung och fir d'Dépenses de première nécessité opkomme kënnen. Da ginn et d'Aidë fir d'Betriber. D'Regierung, via de Mëttelstandsminister, wäert den Entreprisen, de Commercen an och d'Handwierksbetriber kënnen Hëllefen ubidden, fir Käschten ze droen, och wat Material oder och wat Stocke och ugeet. An dann Aiden och fir d'Landwirtschaft. Mir wëssen och, dass d'Landwirtschaft concernéiert ass an de Landwirtschaftsministère huet och eeben déi selwecht Hëllef zur Verfügung, fir d'Käschte kënnen opzekommen. An dann iwwert den Intérêt euro fir d'Gemengen. Mir hu gesinn, dass eng Rëtsch vu Gemenge Käschten elo hunn. Dat geet vum Offall, hu mer elo nach just am Regierungsrot diskutéiert, iwwert Infrastrukturen, och iwwert den Intérieur e Budget ze deblockéiere fir de Gemengen hei och entgéint ze kommen. All Detailer, u wee sech muss wenden, wäert och, an d'Modalitéite ginn dann och an e Communiqué resuméiert no dëser Pressekonferenz. Mir hunn och, an dat ass eben och eng Léier vu viregte Situatiounen, déi mer haten, Dir wësst jo, datt och de Pierre Gramegna 2017 mat den Assurancen och Diskussiounen och haten. Dat heescht, do sinn eng Rëtsch vu Leit, déi elo, besser och assuréiert si vis-à-vis vum Waasserschued, wéi dat virdrun och de Fall och war. An ech hoffen och, dass d'Assurancen déi nächst Stonnen an Deeg, ech weess, dass se ganz vill ze dinn hunn, mee och wierklech déi Détresse och verstinn, déi d'Leit hunn. An ech weess awer duerch deen dote Schratt, deen eben och deemools negociéiert ginn ass tëschent dem Finanzministère an dem Assurance, dass dofir och ganz vill Leit eng besser Protektioun haut hunn, vis-à-vis vun der Situatioun, déi se virun e puer Joer kannt hunn. Ech erlabe mer hei, den Ekippen Merci ze soen, d'Ekippen um Terrain. Mir hu ganz vill Leit begéint, ganz vill Leit vun Servicer, vun Administratiounen, dat geet vun der Policeschoul iwwer d'Police, iwwer de CGDIS, iwwer d'Arméi, iwwer den Haut-Commissaire, eng och, den Wasserwirtschaftsamt, déi verschidden Servicer, déi d'Arméi, déi alleguerten, mer gesinn hunn op der zu Iechternach, op deenen anere Plazen och direkt gehollef hunn, an all déi Fräiwëlleg, all déi Fräiwëlleg, den Noper, de Familljemember, de Kolleg, d'Frënn, d'Aarbechtskolleegen, déi Solidaritéit, déi do ass. Et ass wichteg ze gesinn, datt een een op deen aneren ziele kann, ganz oft zu Lëtzebuerg, wann d'Situatioun och kritesch ass. An deen Élan de solidarité, wou mer de Moie gesinn hunn, wou een deem anere gehollef huet, ass keen Trouscht, mee vis-à-vis vun den Tréine vun deene Leit, déi mer och gesinn hunn, ass et eng Hëllef, et ass eng Stäip. Et ass virun allem dat, wat een am Moment brauch, déi Stäip, fir de Kapp net hänken ze loossen. Ech weess, et ass einfach gesot, et ass vill méi einfach gesot wéi gemaach. Ech wëll just de Leit soen, dass d'Regierung probéiert, direkt elo esou séier wéi méiglech och ze agéieren an ze kucken, dass mer de Leit wierklech och op eng onkomplizéiert Aart a Weis aus der prekärer Situatioun, an där deen een oder deen aneren sech elo fält, esou séier wéi méiglech och erauskënnt. An ech weess, dass Courage eppes ass, wat een, Einfach seet, mee ech wierklech all deene Leit, wou ech weess, dass, a mir hunn et gesinn, d'Haus voller Bulli ass, d'Haus ënner Waasser ass, wou alles futti ass, Courage, well ech weess, dass déi nächst Stonnen an déi nächst Deeg net där einfachster sinn. Sou hunn ech, Merci, Madame Innenministesch.
Gudden Owend. Ech wëll fir direkt drop hiweisen, dass mer am enken an direkten a permanente Kontakt mat de Gemenge stinn. Dat ass och wichteg, dass mer dat esou maachen. Dat huet gëschter ugefaangen, wou de CGDIS SMS un déi 102 Buergermeeschteschen a Buergermeeschtere verschéckt huet, fir se eeben direkt a Kenntnis ze setzen. Ech selwer hunn och mat deene concernéierte Gemengen, also Buergermeeschteren, déi elo méi concernéiert waren, hunn ech och telefonéiert, och schonn gëschter Owend, och an der Nuet, fir eben och direkt vun hinnen en éischte Feedback ze kréien, fir ze wëssen, wéi sech bei hinnen an der Gemeng eben d'Situatioun stellt a fir och ze wëssen, wou si geziilt och elo um Lokalen Ënnerstëtzung brauchen, fir direkt hei kënnen hinnen deen néidegen Appui ze gi. Vu gëschter Owend 7 Auer un koumen d'Demandë no Sandsäck u Pompelen, haaptsächlech fir eben d'Waasser aus de Kelleren erauszekréien. Géint 8 Auer gëscht Owend war d'Majoritéit vun de SISSen, also vun de Zentre waren aktivéiert an no zwou Stonne méi spéit, géint 10 Auer, war souzesoe praktesch jiddereen, dee konnt mobiliséiert gi vum CGDIS, war dee Moment a Missioun. A genau an deem doe Rhythmus ass dat och déi nächst Stonne bis elo weidergaangen, wou ganz vill Leit sech engagéieren a wéi och scho grad gesot ginn ass, och ganz vill Fräiwëlleger, wou mer wierklech kënne frou sinn, datt si Eng Hand mat upake. Wat ass dat Wichtegst, wou sech elo direkt drop konzentréiert ginn ass? Do kann ee soen, et sinn u sech esou dräi Prioritéiten. Dat éischt ass d'Populatioun, d'Bevëlkerung ze schützen. zweetens Blesséiert ze verhënneren an drëttens präventiv Aktiounen ze huelen, fir eben esou nach méigleche Schued kënnen ze limitéieren, eben och ze kucken, dass d'Grondversuergung garantéiert ass, wéi eben och mam Stroum an och weider Initiative fir eben kënnen, wéi gesot, déi Grondversuergung hei ze ginn. Vläicht d'Situatioun eng Kéier am Globalen, éier mir herno nach op aner Detailer aginn. D'Lag schéngt sech allgemeng a mat enger gewëssener Virsiicht ze stabiliséieren. lichter ze berouegen an deene leschte Stonnen. D'Peegel wäert op, also ass am gaangen op ville Plazen zeréck ze goen, awer net iwwerall. An zënter gëschter Mëtten 12 Auer, fir iech och hei e bëssen awer d'Envergure erëm ze ginn, sinn insgesamt eng iwwer 6.300 Telefonater beim 112 agaangen. An iwwer 1200 Interventioune goufen et gëschter goufe gemellt, eben an deene verschiddene Gemengen, wou se alleguerte gefuerdert sinn, fir eben hei kënnen da lokal ze reagéieren an eben och kënnen do virzegoen. Eise leschten Informatiounen sinn ongeféier eng 400 Leit relogéiert ginn, och an deenen ënnerschiddleche Gemengen. Hei si jo virun allem elo mol d'Gemengen en charge dee Moment, wann d'Leit aus den Haiser eraus mussen, wa se net méi do kënne bleiwen oder och fir eben hei Virkéierungen ze treffen. sinn d'Gemengen en charge ebe fir d'Leit kënnen ze relogéieren. An do sinn nach eng ganz Rëtsch Gemengen, déi schonn am Virfeld och elo Initiativen geholl hunn, fir wann, also wann d'Situatioun sech nach sollt dee Moment zouspëtzen oder déi Leit, déi net bei Famill, bei Kolleegen an der Dag kommen, dass se dee Moment vun der Gemeng d'Méiglechkeet kréien, awer kënnen op enger anerer Plaz ze iwwernuechten. Ech hunn virdrunner gesot, eben, d'Situatioun ass souwäit stabiliséiert, mat enger gewëssener Virsicht, an dofir gëllt et weiderhi vigilent ze bleiwen. Nach si mer net doduerch, an domat ass och d'nächst Stéchwuert vun der Cellule de crise. Där wësst, datt mer do gëschter fir déi éischt Kéier an der Nuet zesumme komm sinn, nodeems eben de Plan d'intervention d'urgence en cas d'intempéries declenchéiert gouf. Dat ass jo de Katastropheplang vun der Regierung. An dofir kënnt jo och d'Cellule de crise zesumme mat deene verschiddenen Acteuren, staatlechen Entitéiten, fir datt mer eis kënnen eben en Iwwerbléck vun der Situatioun ze verschafen. fir kënnen d'Lag ze beurteelen an, an dat ass jo och ganz wichteg, well eeben déi verschidden Acteuren zesumme sinn, fir och kënnen dee Moment déi Koordinatioun tëschent den Servicer ze maachen, dat esou onbürokratesch a pragmatesch, esou séier wéi méiglech. Wichteg ass hei eeben, dat zesummen och mat de Gemengen ze maachen, Dofir kann een och soen, dass u sech eng lokal Gestioun hei nach ëmmer awer stattfënnt. Wéi gesot, den direkten a permanente Kontakt, dee mer mat de Gemengen hunn, well eeben d'Situatioun och ganz ënnerschiddlech an deene concernéierte Gemengen ass. Mee wat wichteg ass, eeben och wéi mer eben an der Cellule de crise zesumme kommen, dass mer hei deen, deen zentralen Appui kënne ginn an dee Moment och kënne reagéieren, wa mer nach kënnen do eng Ënnerstëtzung ginn, wou et néideg ass. Virdrunner ass scho vun den Aiden geschwat ginn. Ech wëll dann hei spezifesch déi Aiden nach, Erwähne vun de Gemenge well do och zu Recht sech elo eng Rëtsch Buergemeeschteschen a Buergemeeschteren elo Gedanke maachen, eben duerch dee grouse Schued, dee se haaptsächlech un Gebaier hunn, wann d'Assurancen net opkommen, wéi dat soll weidergoen. An hei wëll ech och nach eng Kéier garantéieren, esou wéi och d'Gemengen dat vum Intérieur kennen, dass mer natierlech och hei wäerten déi Subsiden ausbezuelen, esou wéi dat schon fir d'lescht elo nach beim Tornado 2019 gemaach ginn ass, dann awer och 2016 bei den Iwwerschwemmungen, wou och ganz vill Suen ausbezuelt gi sinn. An et ass och evident an dëser Situatioun hei och de Gemenge kënnen dee Moment ënnert d'Äerm ze gräifen, wéi gesot alles, wat elo d'Gebailechkeete betrëfft, déi de Gemenge gehéieren, an och weider Infrastrukturen, déi ebe fir d'Allgemengheet sinn. Erwähne wëll ech och nach hei, Dann eng Remarque vum Aarbechtsminister, wat nämlech och d'Gemenge betrëfft. Hien huet déi, den Aarbechtsminister Kersch huet déi bal 40 Initiatives sociales, also de SIGL an och anerer, huet en opgefuerdert, och hei elo Léisungen ze fanne fir d'Gemengen, dat heescht, wann déi interesséiert sinn, dass dee Moment déi Initiativen och kënnen de Gemengen hëllefen herno bei den Opraumaarbechte, well dat wäert elo déi nächst Etapp sinn, déi usteet. Wann d'Situatioun sech weider berouegt, da geet et weider eebe mat den Opraumaarbechten, woumadder ganz vill Gemengen elo wäerte beschäftegt sinn. An dofir ass et och gutt, dass den Aarbechtsminister dës Initiativ geholl huet, an dëst wäert selbstverständlech och nach de Gemengen iwwer Circulaire matgedeelt ginn. A wann ech da schonn dobäi sinn, huet e mer nach en zweete Message matginn, an zwar, dass hien och bereet ass, de Regime vum Chômage technique intempéries ze applizéieren. Dat heescht, dass Betriber ab der siwwenzéngter Stonn, wou d'Leit net méi kënne schaffen, 80 Prozent vum Salaire indemniséiert kréien an d'Leit deen an deem Fall Urecht op 80 Prozent ebe vum Salaire hunn, mee datt de Patron och dierft selbstverständlech méi bezuelen. Hie wäert och heizou nach eng Kéier déi néideg Explikatioune ginn, mee fir och direkt hei nach eng Kéier ze soen, datt mer déi ganz Ënnerstëtzung ginn an eben als Regierung wichteg ass elo op deenen Niveauen, wou mer direkt och kënnen hëllefen, direkt, déi hëllef kënnen ze ginn. Ech wëll dann och nach elo ofschléissend profitéieren, fir alleguerten deene Leit Merci ze soen, déi am Asaz sinn an och déi gutt Zesummenaarbecht, déi mer an der Cellule de crise hunn. Genausou soll et funktionéieren, dass mer do kënne séier pragmatesch reagéieren, dat eben am Intérêt vum Land. An dofir e grouse Merci fir déi vill Fraen a Männer, déi säit Gëschter op de Bee sinn an eben hëllefen, dass mer hei beschtméiglech doduerch kommen. Merci. Voilà, merci, Madamm Innenministesch. A just erlaabt mer op deem leschte Saz, well dat wor, mengen ech, an der Fiels, wou mer jonk fräiwëlleg Pompjeeë begéint hunn, déi gesot hunn, Ech hu lo, ech mengen, 17 oder 13 Stonne, sot en, net geschlof, mee ech si frou, An et soll een houfereg sinn iwwer den, och déi Leit, déi fräiwëlleg direkt eng Hand mat upaken. Ech géif just den Här Feller an den Här Schroeder bieden, eis Plaz hei ze huelen, fir eng Kéier kuerz d'Evolutioun vun der Situatioun an eben och dat, wat déi nächst Stonnen an déi nächst Deeg, an da sti mer zur Verfügung, selbstverständlech, fir op Är Froen ze äntweren.
Bon, gudden Owend. Jo, am Laf vum Dag vu gëschter, wéi d'Nouvellë lues a lues erakomm sinn, haaptsächlech vu Meteolux, hu mer eis am Nomëtte concertéiert, konstant mam Service d'évaluation vum Wasserwirtschaftsamt, mam Direkter vum CGDIS a mam Statsminister, an et huet sech du erausgestallt, dass de Statsminister gesot huet, an där doe Situatioun ass et wichteg, eng Krisenzell ze aktivéieren, déi elo zënter gëschten Owend zweemol ënnert der Présidence vun der Madame Inneminister zesummekomm ass, déi och haut den Owend nach eemol wäert zesummekommen, ganz einfach well et wichteg war, sech scho vu gëschten Owend un en Iwwerbléck iwwert d'Situatioun ze maachen, esou wéi se sech gestalt huet, a well et wichteg war fir d'Acteuren esou séier wéi méiglech op en Dësch ze kréien, déi Acteuren, wou mer natierlech wëssen, datt se an enger éischter Linn gefuerdert sinn an esou engem Zeenario, awer och déi Acteuren, déi sech eventuell en cours de route a sou engem Zeenario mussen un der Krisegestioun bedeelegen. Et huet sech ganz séier erausgestallt, dass mer duerch déi Reenmassen, déi gëschter erofkomm sinn, dass mer en duebele Problem gesinn hunn. Dat eent, dat ass de Problem vun den Iwwerschwemmungen, den Iwwerschwemmungen laanscht verschidde Flëss, besonnesch d'Uelzecht, d'Sauer an do d'Ënnersauer, d'Our, awer och d'Mamer, wou mer gesinn hunn, dass mer iwwert d'Nuecht wäerte ganz vill Problemer mat Iwwerschwemmungen kréien. an doriwwer eraus méi lokal Problemer duerch d'Reenmassen, net do wou mer onbedéngt d'Flëss haten, mee eben do wou d'Kanalisatioun déi Reenmassen net méi gepackt hutt oder wou de Buedem schonn duerch de Reen vun den Deeg virdrun esou gesättegt war, datt d'Waasser einfach e Wee iwwer d'Iwwerfläch gesicht hutt oder an d'Kellere vun de Leit oder op aner Plazen. D'Situatioun ass elo esou, an et ass och schonn ugedeit gi vum Här Statsminister a vun der Madame Innenminister, dass se sech berouegt. Wa mer et vun der Reenfront aus kucken, dann hu mer dat Gröbsten iwwerstanen mat der Situatioun, esou wéi se sech elo stellt. Mir hunn an de leschte 24 Stonne 60 bis 80 Liter A Waasser pro Meter Kipp op verschiddene Plazen am Land gehat, op verschiddene Plaze souguer bis 100 Meter Kipp Waasser, wat onheemlech vill ass. Et sinn nach Schaueren an der Nuecht méiglech, hunn d'Meteolux eis gesot. Wann déi Schauere eriwwer sinn, da misste mer fir eng gréisser Zäit vum Reen op alle Fall verschount bleiwen. Mir hunn och mam Wasserwirtschaftsamt geschwat, wat dat da fir d'Flëss heescht an deenen nächste Stonnen. Op verschiddene Flëss, dat sinn elo éischter déi méi kleng Flëss, do sinn d'Peegelen zouleef vu verschiddene Flëss, do sinn d'Peegelen am gaangen ze falen. Op anere Plaze sinn d'Peegelen stabil, si sinn op engem héijen Niveau stabil, mee si wäerten am Laf vum Dag muer falen. An och wann an der Nuecht nach déi eng oder déi aner Schauer wäert erofkommen, da wäert dat net zu enger neier Héichwaassersituatioun féieren. Et ka vläicht dozou féieren, dass de Peegel e puer Stonne méi spéit fält, mee mir sinn An deem Sënn, an enger stabiller Situatioun, ech soen et awer nach eemol, Mir sinn an enger stabiller Situatioun, mee natierlech op engem ganz héije Peegelstand. Mir hunn op siwe bis aacht Plazen am Land si mer op de Peegelstänn iwwert déi honnertjäreg Peegelstänn erauskomm. An dat ass, mengen ech, eppes du jamais vu an dat ënnersträicht eigentlech och d'Envergure vun där Situatioun, ewéi se sech, ewéi se sech an de leschte Stonnen duergestallt hutt. Um Niveau vun dem elektresche Réseau war d'Creos natierlech mat an der Krisenzell. Et ware keng gréisser Problemer, allerdéngs ass et och do esou, dass mer eng Rei Mëttelspannungsposten hunn, déi am Moment net kënnen alimentéiert ginn, einfach fir dem Risiko, fir der Gefor vun enger Elektrokutioun virzebeugen. Dat betrëfft besonnesch d'Regioun Iechternach-Born an d'Stad Lëtzebuerg. Dat sinn awer lokal Problemer, déi sech stellen, déi sech a verschiddene Stroosse kënne stellen. Dat ass net flächendeckend, mee fir där Gefor virzebeugen, kann déi Situatioun nach e puer Stonnen duerhalen. Mee d'Creos ass och mat hiren Ekippen um Terrain an huet hir Ekippe verstäerkt, fir esou schnell wéi méiglech do kënne virun ze kommen. Ponts et Chaussées sinn an der Krisenzell vertrueden, hu gekuckt, fir iwwer d'Nuecht d'Autobunne fräizekréien, fir dass déi Achsen nees haut ginn. Et sinn natierlech ganz vill Spärunge gewiescht. D'Chifferen, déi hutt Der haut. héieren, den nächste gréissere Souci oder déi nächst gréisser Aarbechten, déi natierlech eng Ponts et chaussées huet, ofgesinn datt d'Stroossen nees musse fräi gemaach ginn, ass fir d'Brécken ze kontrolléieren, déi eventuell kënnen iwwerschwemmt gewiescht sinn. Dat gesäit ee elo. Ënnerschwemmt gewiescht sinn, dat gesäit ee elo no a no, wann d'Waasser zréckgeet. Mee dat ass e Problem, dee mer och schonn a viregte Situatiounen haten, dat däerf een net ënnerschätzen. D'Arméi ass am Stand-by, och e Member vun der E Krisenzelt zesumme mat der Polizei. Si sinn, si hu Sandsäck preparéiert, wann se gebraucht ginn. Si hu sech opgestallt, dass se, wann et néideg ass, do wou Leit relogéiert gi sinn an wann Iesse musse preparéiert ginn, fir dat ze maachen. Si hunn eng ganz Rei Capacitéite vu Feldbetter, vu Feldbetter zur Verfügung gestallt. Voilà, dat sinn d'Aufgaben, déi sech elo an deenen nächste Stonnen, an deenen nächsten Deeg wäerten. fir déi verschidden Acteure presentéieren a mir wäerten dann haut den Owend nach eemol de Point an der Krisenzell maachen, fir ze kucken, wéi mer weiderfueren. An da ka vläicht den Här Schroeder méi op de Volet vun de Services de secours agoen.
Jo, villmools merci. Jo, vun eiser Säit aus komme mir elo och an eng nei Phas. Ech mengen, bis elo war et eeben esou, datt mer, Jo, an der Urgence waren gëschter Owend natierlech virun allem, mat eben och, wéi mer virdru jo scho gesot haten, datt mer eis limitéiert hunn op d'Mise à l'abrien, d'Sauvetagen an d'Verdeedege vu kriteschen a strategeschen Infrastrukturen. Mir wäerte elo sécherlech an den nächste Stonnen an Deeg elo an eng nei Phas kommen, wou mer dann eben an d'Opraum an, jo, Botzphas iwwerginn. Do wäerte mir eis elo eng Kéier nei, nei strukturéieren. Mir haten eigentlech gëschter Owend hate mer eng regional Féierung mat Asazabschnitter an deene verschiddene Flëssleef a mir hunn, wäerten elo iwwergoen ab muer, an eng lokal Gestioun, dat heescht, datt déi lokal Asazzentrën, déi hirer Gemeng eben zur Verfügung stinn, fir eben lokal dat ze maachen, wat do vun Aarbechten ufält. A mir hunn natierlech och elo, Gemengen an domat eben och Zentren, déi elo schonn net méi esou impaktéiert sinn. A mir sinn am Gaang do dat ze recenséieren, esou datt mer do dann kucken, wou mer Reserven hunn, fir datt mer da kënnen déi lokal Unitéiten, déi eben elo nach méi staark am Asaz sinn, fir d'Situatioun erëm hierzestellen, da kënnen ënnerstëtzen. Et wäert natierlech och Duerch déi vill Plazen, déi betraff sinn, dat ass en Ënnerscheed, wa mer elo vergläiche mam Mëllerdall als Beispill, mee deemools konnte mer wierklech aus anere Regioune vum Land ganz Unitéiten an de Mëllerdall verleeë fir do eng Hand unzepaken. Dat wäert dës Kéier net esou méiglech sinn. Dat heescht, wéi gesot, déi lokal CICE wäerten do virun allem gefuerdert sinn. A wa si eeben Ënnerstëtzung brauchen, respektiv eeben d'Gemengen Ënnerstëtzung brauchen, da kënnen se dat bei eis um nationale Plang um 112 CGO ufroen an da kucke mer, datt mer hinnen déi Hëllef kënne bréngen, déi se brauchen an do, wéi gesot, och dann natierlech och dee Moment och eng Arméi an aner Servicer och kënne matschaffen. Do derniewent ass et natierlech och ze soen, datt mer, weiderhin natierlech och eis normal Missioune musse kënnen erfëllen. Och do an der Nuecht, menge ware mer un de Limitten, datt mer eigentlech keng Reserve méi haten. Wann do elo nach aner Noutfäll derbei komm wiere, gréisser, ech denken un e Groussbrand oder esou, da wiere mer do effektiv, hätte mer misste kucke fir do och Unitéiten dann Zesummenzeruffen. Dat wier sécherlech schonn enk ginn, well mer, wéi gesot, alles um Terrain haten, soudatt mer och do elo wëlle rëm Reserve bilden. Ech mengen, just als Erënnerung, Am Schnëtt hu mer 160 Asätz pro Dag an déi mussen natierlech och weiderhi gefuer ginn. Voilà, ech mengen, dat ass dat, wat eis déi nächst Zäit erwaart. Elo och iwwert déi nächst Stonne wäerten natierlech grad op deene kritesche Punkten eis, Asazkräften op der Plaz sinn, fir d'Saach och vun no ze surveilléieren, datt mer do net iergendwou Iwwerraschunge kréien an, wéi gesot, och wann et nach grad am Beräich vun der Ënnersauer sécherlech, jiddwerfalls och wéi mir elo vun Iechternach eropkomm sinn, do waren och do nach Mise en sécuritéen am Gaang, wéi gesot, soulaang dat natierlech undauert, wäerten déi natierlech och nach weider duerchgefouert ginn. Voilà, dat ass d'Situatioun vun eiser Säit. Merci. Wa Froe sinn, wann technesch Froe sinn, da ruffe mer Iech nees gären erop. Voilà, d'Froen.
Christiane Kerr vu Magma 7. Déi 50 Milliounen Euro, wou Der elo ugeschwat hutt, ass dat elo eng éischt Tranche vun enger méi héijer Zomm, déi bei Bedarf och kann ausbezuelt ginn, respektiv deblockéiert ginn? Also déi lescht Kris, déi mer haten, wor eng Enveloppe vun 30 Milliounen, déi deblockéiert gi waren, hei ass op Initiativ vum Finanzminister, dee selwer proposéiert huet, fir eng méi héich Enveloppe virzegesinn. Mir wëssen, dass d'Situatioun och eng aner ass, dat heescht duerch 2017 eng Rëtsch vu Leit mat den Assurancen, wou déi Verhandlunge komm sinn, vläicht dee Montant iwwerhaapt net gebraucht gëtt. Mee fir eis ass et wichteg, dass deen dote Montant elo emol mobiliséiert ass als direkt Hëllef, fir op eng onkomplizéiert Aart a Weis de Leit direkt entgéint ze kommen. Dat heescht, et ass awer nach Loft no uewen, eventuell. D'Situatioun ass déi, datt mer eis engagéieren, ze kucken, wéi mer esou séier wéi méiglech de Leit kënnen och hëllefen. Dat heiten ass eng Enveloppe, déi normalerweis misst duergoen. Den Evaluatioun vum Schued ass onméiglech am Moment ze maachen. Ech kann lech just soen, datt de materielle Schued am Moment héich ass, héich ass an datt dofir den Appell, deen ech virdru gemaach hunn, d'Assurancen wëssen dat och, datt se am Moment déi sinn, déi Erwaart ginn doheem, well d'Leit net kënnen Saachen änneren, d'Leit net d'Saache kënnen alles doheem nees ewechhuelen, well awer oder d'Fotoe musse gemaach ginn. Dat wor en Appell, deen ech och de Moie gemaach hunn. Dat wor net vu Muttwëll, well ech weess, dass dat derno soss kënnen Diskussioune ginn, mee dass déi nächst Deeg déi sinn, wou d'Leit sech och erwaarde séien, eng Äntwert ze kréien. Mir sinn der Meenung, dass déi doten Enveloppe misst duergoen, mee hei geet et net, fir Tichist ze sinn, wann ee bei 50 ass, fir ze soen, nee, Dat ass elo fäerdeg. Mee mir sinn der Iwwerzeegung, datt et an, op Initiativ vum Finanzminister, vun 30 op 50 Milliounen eropzegoen, meng ech, ass net näischt fir d'Symbolik och, datt dës Regierung wierklech wëll de Leit hei hëllefen. D'Ursula von der Leyen an de Boris Johnson hunn allen zwee och ugekënnegt, datt si gewëllt sinn, Suen ze deblockéieren. Wëllt Der do eppes Unhuele vun deenen Hëllefen. Also do muss een seng Servicer an den Diskussiounen, ech weess jo net, wat elo och vu Propositiounen och sinn. Mir wëssen, datt d'Europäesch Unioun extra Fongen huet en cas de catastrophe. Mir mussen ebe kucken, wat d'Konditiounen och sinn. An ech weess, datt den Ausseministère deen éischten ass, deen och d'Kontakter hëlt mat den europäeschen Instanzen, fir ze kucken, wann Méiglechkeeten do sinn, da soll an déi de Leit och kënnen zegutt kommen, soll ee se net, stoe loossen. Mee et muss een och kucken, wéi eng Konditiounen et sinn. Et ass elo verfréit, fir ze soen, ob mer se zéien, net zéien a vivill et ass a wéini mer se kënnen kréien. Meng Suerg am Moment ass, dass mer déi nächst Stonnen wierklech de Leit, esou wéi elo just d'Servicer gesot hunn, esou séi wéi méiglech entgéintkommen, dass keen a Liewensgefor, dass kee Blesséierten och bleift, déi materiell, ob een eppes ka kréien, ass, pardon, wann ech elo soen, mer éischter. Secondaire.
Kann eppes gemaach ginn, fir datt d'Leit dobaussen éischter gewarnt ginn oder éischter kënne reagéieren bei esou Fäll wéi dat doten?
Mer hu jo gëschter relativ fréi an deem Sënn reagéiert, wou mer wossten, wéi eben d'Situatioun ass, an hu mer iwwert déi verschidde Kanäl, déi mer hunn, versicht d'Leit ze erreechen. Dofir och emmer erëm den Appell, dass d'Leit sech sollen informéieren a virun allem och wat elo déi lokal Mesurë betrëfft, emmer bei der jeeweileger Gemeng sech dee Moment informéieren, wat dee Moment en place gesat ginn ass, wéi och elo d'Diskussioun mat de Schoulen, wou mir och den Appell gemaach hunn, dass d'Leit sech dee Moment solle bei der Gemeng informéieren, ob haut Schoul ass oder net. Et gëtt jo dee System GouvAlerte, deen awer, wann ech an der Press richteg gelies hunn, net richteg funktionéiert hätt. Dowéinst d'Fro. Jo, dofir si mer déi och amgaangen ze reforméieren, well mer eis och do gare wëllen aner Standarde ginn. Mer wëllen eis do un europäesche Reegelen orientéieren, fir dat nach kënnen aneschters ze gestalten, fir dat nach kënnen auszebauen a virun allem, dass och méi Leit herno déi App hunn. Well wann wéineg Leit déi App notzen, da kréie mer och net eis. wichteg Messagen an d'Bevëlkerung bruet, an dat ass eben do, wou mer am gaange sinn drun ze schaffen, onbedéngt fir eben e weidere performante Moyen ze kréien, wéi gesot, niewent all deenen anere Kanäl, ech denken och elo u Social Media, do si jo ganz vill staatlech Entitéiten, déi och doriwwer kommunikéiert hunn, fir wierklech déi ënnerschiddlech Generatiounen a wierklech esou vill Leit wéi méiglech kënnen ze erreechen. Okay, merci.
Thomas vum Tageblatt, Ech knäppen dann do wou meng Virriednerin opgehalen huet. D'Gouverneur App, also no eisen Informatioune sinn d'Warnungen 8 Stonne erausgaangen nodeem d'SMS un de Buergermeeschter geschéckt gouf. Wourunner loung dat dann? War do en informatesche Problem? Wat ass? Déi App ass jo genau fir esou Fäll do an och grad d'Leit an esou Gebitter wësse jo datt se op déi App kënnen zeréckgräifen.
Bon, ech drécken net de Knäppchen elo fir déi App, dofir kann ech Iech elo net direkt dodrobber äntweren. Ech kucken heranne bei deenen zwee Hären.
Huet ee vun Iech do eng Äntwert vläicht zou?
Jo, geet dat eriwer? Bah, ech muss dat doten eng Kéier eng Kéier nokucken. Et gesäit awer esou aus, wéi wann am Eifer des Gefechts effektiv déi déi Warnung oder den den Dénge fir de Guwalert draus ze ginn, jo, méi spéit eréischt eréischt komm ass. Voilà, an deem Moment waren och schonn iwwer aner Kanäl d'Informatioune erausgaangen, mee mir mussen dat sécherlech elo an enger an der Opbereedung vun deem ganzen Asaz sécherlech nach eng Kéier kucken, wou wou dat elo genau gehaangen huet. An dofir eben och déi Reform, fir datt mer eng méi performant App kréien, wou och vill Leit sech dee Moment umellen. Ech weess net méi genau, wat wéi vill Abonnenten et sinn, mee et sinn der net esou vill, fir elo wierklech déi grouss Mass dobaussen ze informéieren. An dat muss mer awer mat esou enger App.
Déi Aiden, déi elo fir privat Leit ausgestallt sollte ginn, sinn déi un iergendwelch Konditioune gebonnen am Sënn vun hu der missten eng Héichwaasserversécherung hunn, déi jo an Héichwaassergebieter jo bis 20.000 Euro grondsätzlech just schützt. D'Leit hu vläicht méi héich Schied. Wat ass mat Leit, déi keng Versécherung haten? Kënnt Der do d'Modalitéiten eng Kéier méi genau erklären? Also Dir wësst, dass dat ass eng Aide am Moment de première nécessité, déi jo do ass, déi iwwert de Familljeministère och leeft. Dat heescht, et sinn eng Rëtsch vu Saachen, déi och ausgeschloss sinn aus där doter Aide, dass eebe elo fir de Leit direkt kënnen och ze hëllefen. De Stat ass net den Assureur fir jiddwereen, mee de Stat ass hei fir elo konkret do, wou dann no eng Assurance vläicht Problemer mécht an awer Besoinen do si fir verschidde Saachen, wou ee ka kucken dann, wéi de Staat och kann hëllefen. Mee de But elo ass d'première nécessité do entgéint ze kommen an op eng onkomplizéiert Aart a Weis, esou wéi mer et och schonn iwwert de Familljeministère bei der leschter Katastrophe naturelle lafe gelooss hunn. Ok. Do gouf nach d'Fro zu de Suen aus der EU, dass Der déi elo net direkt wësst, dat ass ganz kloer. Mee et gëtt jo och den EU Civil Protection Mechanism, wou mer och kënnen Asazkräfte aus dem Ausland ufuerderen. Do si jo ganz vill Länner mat dran. Dir hutt grad gesot, d'Leit ware schonn zimlech um Limit. Et konnte jo och op verschidde Nouthriffer net reagéiert ginn, wann net eng Liewensgefor war. Ass do geplangt, an den nächsten Deeg dorop zeréckzegräifen? Also zwou Saachen, ier ech dem Här Schroeder vläicht d'Wuert giff ginn. Déi éischt Saach iwwer d'Hëllefen, huelt et net béis. Et geet drëms, de Leit hei zu Lëtzebuerg ze hëllefen. Mir ass et wurscht, wurscht! wéini wat a wéi eng Konditiounen elo konnt gestallt ginn, fir eng Hëllef vu baussen ze kréien, finanzieller. Et geet mir drëms, elo de Leit, nee, ech schwätze elo wat d'Éischt war, Dir hutt virdrun vun den EU-Hëllefgelder och geschwat. Mir geet et drëms, wa mer kënnen, Da jo, mee de But ass elo rapidement de Leit ze hëllefen a mir wäerten net eis Hëllefen hei tributaire maache vun Hëllefen déi mer vu bausse giffe kréien. D'Leit kënnen net waarde bis mer vun iergendenger internationaler oder europäescher Institutioun gesot kréien, jo dir kritt oder dir kritt net. D'Regierung huet haut hir Verantwortung iwwerholl, déi 50 Milliounen déi blockéiert an dass. Pardon, wurscht elo, wéi laang et dauert, datt mer mat der EU iergend eppes zeréckkréien. Dat ass wierklech zweetrangeg. Et geet drëms, hei de Leit elo rapidement ze hëllefen. Dann iwwert den EU-Alertsystem, Här Schroeder. Jo, wat een do ka soen, dat ass éischtens emol, datt Gëschter, wann ech elo d'Belsch an Däitschland kucken, déi waren net en mesure eis nach ze hëllefen, well déi ware selwer, soen ech, an där nämmlechter Situatioun wéi mir, respektiv souguer nach an zum Deel a méi schlëmmer Situatioun. Elo Frankräich, Département Moselle a Meurthe-et-Moselle waren net grad esou staark betraff, mee waren awer och betraff. Dat heescht, an. Am schlëmmste Moment vun den Nidderschléier, wou et wierklech d'Waasser komm ass, waren eis direkt Noperen och elo net a Mesure eis grouss Hëllef ze leeschten. Ech mengen, wat mir eben an der Nuecht eben och gesot hunn, dat ass, datt mir eben esou déi Pompelaktiounen an esou Saachen, déi sinn do sënnlos, dat muss een einfach esou soen. Ech menge wann esou Waassermasse kommen, do hätt mer och all eis Noperlänner kënne ruffen, do hätt mer, déi Waassermassen net ewechgepompelt kritt. Elo an enger Opraumphas, mengen ech, ass et och elo, muss mer elo ebe kucken, wa mer Hëllef brauchen. Mir hunn och do de Mëtten nach eng Kéier an eise Nopeschlänner nogefrot, wéi gesot, Rheinland-Pfalz a Wallonie, do ass sécherlech elo näischt dran, mee awer Saarland an och Meurthe et Moselle Moselle, déi, déi sinn disponibel, wa mer se brauchen. Mee bei den Opraumaarbechten, wéi gesot, denken ech, datt mer dat awer elo och, och hikréien. Ëmgedréit kann ech awer soen, an ech mengen, dat war fir eis och als Rettungsdéngschter wichteg, an dat ass och vun der Regierung natierlech och esou ënnerstëtzt ginn, war eeben och eng Ufro komm vun de belsche Kolleegen, fir eeben Stréimungsretter, also Sauveteurs aquatiquen, eeben ze kréien. A jo, mir hunn d'Situatioun evaluéiert. Mir waren an der glécklecher Situatioun, datt de mir eise Groupe de sauvetage aquatique eigentlech au grand complet haten. Do hate mer all eis Leit, déi aktiv am Groupe sinn, déi ware mobiliséiert, waren disponibel fir anzegräifen a mir konnten d'Situatioun esou aschätzen, datt mer et konnten fäerdeg bréngen, fir eng Sektioun, dat si 6 Leit, mat zwee Booter an d'Belsch ze schécken, an d'Géigend vu Léck, fir do eben och eng Hand mat unzepaken. An déi hunn och do 12 Leit gerett an déi sinn an der Tëschenzäit och scho rëm zréckkomm. Dat war fir eis wichteg och ze weisen, an enger Situatioun och wou et bei eis, soen ech, brenzleg ass, awer nach ouni eis hei elo, soen ech, komplett auszedoen an deem Sënn, awer och nach kënnen eng kleng Hëllef ze weisen, och wann et vläicht symbolesch ass, mee ech meng, fir déi 12 Leit war et sécherlech méi wéi symbolesch. An dat nämmlecht war, Rheinland-Pfalz hat gefrot, déi hunn Evakuatioune vu Klinicken an Altersheimer missen duerchféieren an do war och d'Ufro, ob mer kéinten do mat Transportmëttel, spréch Ambulanzen, hëllefen. Do hat mer och ugebueden, dräi Ambulanzen a Rheinland-Pfalz ze schécken, Déi Hëllef ass finalement net gebraucht ginn, mee ech mengen, dat ass fir eis dee europäesche Gedanke vun der Solidaritéit immens wichteg. A genausou zweifele mer kee Moment drun, datt, wa mer enk ëmgedréit eben och Hëllef brauchen an d'Nopeschlänner kënnen eis Hëllef schécken, da wäerte se dat och maachen.